Pnawn da a chroeso i sesiwn y prynhawn yma ynglyn â chanlyniadau cynta'r Cyfrifiad a'r Gymraeg. Ychydig o gadw tŷ yn y lle cynta. For those of you who don't speak Welsh, you should have been hearing a voice over my Welsh in English. If that's not the case, you need to change to the other

a'r agweddau ar strategaeth y Gymraeg, yn benodol trosglwyddo'r Gymraeg rhwng rhieni a'u plant, ond dan ni ddim yn mynd i glywed dim byd am hynny achos dyw canlyniadau'r cyfrifiad i gyd am y Gymraeg ddim yn dod mas heddi a dwi'n gwybod bod sawl un ohonoch chi wedi bod yn gofyn cwestiynau yn barod ynglyn â hynny. Mae heddiw yn gyfle i chi gael clywed gan yr arbenigwyr uh, ystadegol yn gyfle i chi ofyn cwestiynau iddyn nhw ar yr hyn maen nhw'n cyflwyno amdano fe, yn gyfle i chi ofyn cwestiynau iddyn nhw ynglyn â beth nhw ddim uh, wedi cyflwyno amdano fe a beth sydd yn dod mas uh, nes ymlaen ar ffryd. Ydych chi'n gwneud hynny drwy gyfrannu ar yr app Slido sy'n islawr uh, sgrin i chi'n edrych arni nawr. Mae modd i chi'n gwneud hynny drwy gydol y cyflwyniad neu ar ôl i'r cyflwynwyr ddechrau siarad a dewn ni nôl atyn nhw. Felly, diwrnod arwyddocaol, lot o sylw wedi bod yn y cyfryngau ar hyn yn barod, yn digwydd unwaith mewn dang mlynedd, deng mlynedd, canlyniad i'r cyfrifiad, cyfrifiad ar Gymraeg, a diolch i Martin a Llio ac eraill am i dehongli nhw. Um, ychydig o bwyntiau cadw trefn ar y sesiwn cyn i ni gychwyn arni hi. Um, does neb um, tu hwnt i'n hadran ystadegol ni. Dydw i na'r Gweinidogion ddim wedi gweld na chlywed achlys neu hint o gwbl am yr ystadegau yma cyn hanner awr wedi naw y bore yma. Weithiau, gyda um, dadansoddiadau ystadegol, mae Gweinidogion yn cael clywed ynghynt, dyw hynny ddim wedi digwydd. Felly, does na ddim cyfle uh, hir wedi bod i ymateb, ac nid ymateb o ran polisi yw nod y sesiwn hon y prynawn yma. yy ymateb yy gennych chi i'r ystadegau falle os ydych chi moyn holi am yr ystadegau a gofyn am y ffeithiau. Felly ffeithiau, uh, dim byd gwleidyddol, yr ystadegau, a dyna ni. Yr unig beth sy'n ni'n dweud ynglyn â hynny yw pan gyhoeddwyd Cymraeg 2050 nôl yn 2017, fe ddwedodd Fe a gweinidogion ar y pryd y bydden ni'n adolygu'r taf lwybr taf lwybr ystadegol, y statistical trajectory, bryd hynny yng ngoleuni canlyniadau'r cyfrifiad, a dyna be fyddwn ni'n ei wneud. Fe fydd Gweinidog y Gymraeg yn ymateb i'r canlyniadau y prynhawn yma, ond am y tro, um, dwi yma i gyflwyno ac i uh, gymedroli ac i gyflwyno cwestiynau i'r cyflwynwyr

Diolch am y cyflwyniad, Jed. Um, so, Llio Owen dwi, a dwi yn ystadegydd ar ystadegau Gymraeg yn Llywodraeth Cymru, a fydda i a Martin Parry, sef hefyd ystadegydd ar um, yr Gymraeg, ond hefyd ar y boblogaeth a'r cyfrifiad yn Llywodraeth Cymru, yn mynd â chi drwy'r canlyniadau heddiw. Um, so i roi trosolwg i chi o be ydy ni'n mynd i gyflwyno heddi yma, mi fydda ni yn cyffwrdd ar canlyniadau cyfrifiad 2011 i fynd â chi'n dôl i'r pryd hwnnw. Um, cyn sôn yn bellach am sut gafodd cyfrifiad 2021 ei chynnal, um, symud mlaen yna i ganlyniadau cyfrifiad 2021 am y Gymraeg. Um, byddwn ni'n Sôn ychydig am ganlyniadau eraill Cyfrifiad 2021 a hefyd ffynonellau data eraill am y Gymraeg. Um, allwn ni wedyn fynd â chi drwy ble i ddod o hyd i'r data sydd wedi cael ei gyhoeddi heddiw a chymryd cwestiynau ar y diwedd. So, nawn ni gychwyn efo Cyfrifiad 2011. So, cyhoeddwyd data cyfrifiad 2010 ar y Gymraeg yn mis Rhagfyr 2012. Um, anc yn gyfrifir bod tua 562,000 o bobl tair oed neu hun yn gallu siarad Cymraeg yn 2010. Ychydig yn llai yna un o bob pimp o'r boblogaeth ydy hyn, neu 19 y cant. Yym, oedd hyn yn ostyniad yn nifer a chanran es cyfrifiad 2001. Oedd o'n ostyniad o dros 20,000 ag yn ostyniad o 1.7 pwynt canran. Um, oedd y plant 5 i 15 oed yn llawer mwy tebygol na unrhyw grŵp oedran arall o gael eu hadrodd fel rhai sy'n gallu siarad Cymraeg. Um, mi oedd na newid es 2001 ac un yn yn... Oedd hwnnw'n amrywio lot yn ôl grŵp oedran. Yym, bu cynnydd sylweddol ar gyfer plant iau, so rhai tair i bedair oed, a chynnydd bach ar gyfer oedolion ugain i 44 oed. Bu gostyngiadau wedyn ar gyfer pob grŵp oedran arall. Yy oedd 'na newid hefyd yn amrywio yn ôl ardal yng Nghymru. So mae'r map yma sydd ar eich sgrin chi'n dangos y new- y newid yng nghanran y bobl tair oed neu hun sy'n gallu siarad Cymraeg yn ôl ardaloedd bychan yym rhwng cyfrifiad 2001 a 2010. Ym, mae'r ardaloedd sydd wedi cael eu lliwio'n goch yn cynrychioli ardaloedd a welodd ystyngiadau rhwng 2001 a 2011. Mae'r ardaloedd sydd wedi lliwio'n llwyd wedyn yn cynrychioli ardaloedd a welodd gynnydd yn ystod yr un cyfnod. Yym mi oedd go- bu bu gostyngiad yn canran y bobl tair oed neu hun oedd yn gallu siarad Cymraeg ym mhwn mewn bob awdurdod lleol rhwng 2001 ac 11. Oedd y gostyngiadau mwyaf yn yr ardaloedd efo canrannau uchel siaradwyr Cymraeg, hynny ydi Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Gwynedd ac Ynys Môn. Yr unig awdurdodau lleol a welodd gynnydd oedd Sir Fynwy, Caerdydd a Chaerffili, ond cynnydd bychan iawn a welon ni yng Nghaerffili. So, os na i symud ymlaen i cyfrifiad 2021 a siarad yn chydig am y cyfrifiad yn gyffredinol i chi i roi cyd-destun. Um, cafodd cyfrifiad 2021 ei gydnal ar y cyntaf ar ugen o fawth llynedd, yn ys, felly'n ystod y pandemig Covid-19. Roedd hyn yn dilyn cyfnodau o gyfyngiadau symud, dysgu o bell ar gyfer llawer o blant a roedd yna lawer o bobl yn gweithio o gartref. Nid ydan ni'n gwybod sut effeithiodd y pandemig ar y ffordd roedd pobl yn adrodd am eu sgiliau Cymraeg, neu ar ganfyddiadau o sgiliau Cymraeg pobl eraill, er enghraifft os oedd rhieni yn ateb dros eu plant. Mae'r copi o'r cwestiwn gafodd ei ofyn ar waelod y sleid yn fan hyn. Um, mae cwestiynau cyfrifiad am allu Cymraeg wedi selio ar hyn a'n asesiad unigolyn o'i allu. Um, gall nifer o ffactorau ddylunadu ar y ffordd mae pobl yn asesu a chofnodi eu sgiliau a gall amrywio o berson i berson. Mewn rhai achosion, yn enedig mewn perthynas efo plant, unigolyn arall oedd yn cofnodi ei sgiliau Cymraeg, er enghraifft rhiant neu warcheidwad. Efallai wedyn nad i eu hasesiad nhw o sgiliau Cymraeg yr unigolyn yr un fath ag yr asesiad yr unigolyn ei hun. Um, mae cyfrifiad wedi casglu gwybodaeth am y Gymraeg yng Nghymru ers 1891. Um, oedd y cyfrifiad yn 2021 yn cyfrifiad ar-lein yn bennaf, ac oedd 68% o'r ymatebion yng Nghymru wedi eu cyflwyno ar-lein. Fe gyfradd ymateb hefyd i'r cyfrifiad yn ychel llynedd, gyda dros 96% o'r poblogaeth wedi ymateb. Yy, roedd pobl yng Nghymru yn gallu dewis ymateb yn y Gymraeg neu'n Saesneg ac ar-lein neu ar bapur. Yy, mae'n hefyd waeth nodi bod yr ystadegau am allu Cymraeg sy'n cael eu cyflwyno i chi heddiw yma yn seiliedig ar y boblogaeth sy'n dair oed neu hun a mae hwn yn gyson efo cyfrifiadau blaenorol. So heb oedi ymhellach, dyma gallwch chi'n sôn am y data sydd wedi cael ei cyhoeddi bore yma am y Gymraeg o gyfrifiad 2021. Roedd cyfrifiad 2021 yn amcangyfrif bod dros 538,000 o bobl tair oed neu hun wedi nodi bod eu sgiliau'n fod yn gallu siarad Cymraeg. Mae hyn dros un ym mhob chwech person neu 17.8 y cant o'r boblogaeth. Dyma'r ganran isaf a gofnodwyd mewn cyfrifiad erioed. O gymharu hyn efo 2011, Mae nifer y bobl tair oed neu hŷn sy'n gallu siarad Cymraeg wedi gostwng bron i 24,000 ers 2010, a mae'r ganran y bobl tair oed neu hŷn sy'n gallu siarad Cymraeg wed hefyd wedi gostwng 1.2 pwynt canran ers 2010. Mae'r set yma'n dangos y data diweddara yng nghyd-destun y ganrif ddiwetha'. So ganrif yn ôl, roedd chydig dan filiwn o bobl tair oed neu hun yn gallu siarad Cymraeg yng Nghymru. Er i'n nifer diweddar, diweddara', sef ychydig dros 538,000, fod yn is na'r niferoedd yn y ddau gyfrifiad blaenorol yn 2001 ac yn 2011. Mae'r nifer y tro hwn yn uwch nag yr oedd o yn ôl yn 1981 ac 1991. Y nifer isa erioed mewn cyfrifiad oedd ychydig dros 503,000 a oedd hynna yn 1981. Um, mae eisiau nodi nad oedd yna gyfrifiad yn 1941 oherwydd yr ail rhyfel byd.

ganran isaf o gofnodwydd mewn cyfrifiad erioed, sef 17.8 y cant o'r boblogaeth. Fel i mi siôn yn gynharach, mae hyn yn gyfystyr â tros un ym mhob chwech o'r boblogaeth. Cyn hyn, roedd y ganraf, ganran isaf yn 1991, sef 17.18 y cant. Mae'r siart nesaf yma yn dangos... Sori, dwi wedi methu sleid. Um, Mae'r gostyngiad yn nifer a canran y pobl tair oed neu hun sy'n gallu siarad Cymraeg ers 2010 yn bennaf o ganlyniad i ostyngiad yn nifer a chanran y plant a pobl ifanc yn nodwyd eu bod yn gallu siarad Cymraeg ers 2010.

Yn 2021, roedd dros un ym mhob tri o blant a phobl ifanc 5-15 oed wedi nodi eu bod yn gallu siarad Cymraeg. Mae'n bwysig nodi, wrth gwrs, ei bod hi'n debygol iawn mai asesiad eu rhieni neu wrachediad gawn ni wrth edrych ar y data ar gyfer plant a phobl ifanc, nid y plant a phobl ifanc eu hunain. Mae'r siart nesaf yma'n dangos sut mae'r canrannau yn ôl blwyddyn oed yn 2001 yn amrywio. Mae data 2021 yn dangos i ni bod y canran y plant a pobl ifanc sy'n gallu siarad Cymraeg yn cynyddu efo oedran. Mae'r ganran yn cynyddu o 14.6 y cant o bobl o tair oed yn gallu siarad Cymraeg, hyd at ar ei uchaf ar gyfer plant 14 mlwydd oed, sef 37.5 y cant. Mae ganran yn gostwng yn sydyn wedi hynny ar gyfer pobl ar ddiwedd eu harddegau, gan haneru i 18.2 y cant ar gyfer pobl 21 oed. Mae ganran wedyn yn gostwng yn raddol yn ôl oedran hyd at 60 mlwydd oed, lle mae 12 y cant o bobl 60 mlwydd oed yn gallu siarad Cymraeg. Mae gan y yna'n codi nôl yn raddol yn ôl oedran hyd at y rhai 75 mlwydd oed neu'n hŷn, gan gynradd 16.7 y cant ar gyfer pobl 75 mlwydd oed neu hŷn. Mae'r set yma wedyn yn dangos sut mae canrannau yn ôl blwyddyn oed yn 2021 yn cymharu efo'r canrannau yn ôl yn 2011. Mae datau Mae data 2011 yn las golau ar y siart yma, a data 2021 yn las tywyll. Mae data 2021 yn dangos i ni bod canran y plant a pobl ifanc sy'n gallu siarad Cymraeg ar ei hucha ar gyfer plant 14 mlwydd oed. Mae dros 37 y cant o bobl plant hyn yn gallu siarad Cymraeg. Beth sy'n amlwg yn syth ydy gostyngiad sylweddol yn y ganran ar gyfer plant a phobl ifanc o oedran ysgol. Bu gostyngiad o chwech pwynt canran mewn plant a phobl ifanc 5 i 15 oed y nodwyd eu bod yn gallu siarad Cymraeg rhwng 2011 a 2021, o 40.3 y cant yn 2011 i 34.3 y cant yn 2021. I'r gwrthwyneb wedyn, bu cynnydd bach yng nghanran y bobl sy'n gallu siarad Cymraeg yn y grwpau oedolion ifanc, sef pobl 16 i 19 oed a phobl 20 i 44 oed. Ond bu gostyngiadau yn y grwpiau oedran hŷn i gyd. Mae hyn yn golygu bod canran uwch o bobl 20 i 44 oed yn gallu siarad Cymraeg bellach na phobl 65 oed neu hŷn, sydd yn wahanol i'r cyfrifiad dwytha. Dwi am drosglwyddo'r awenau rwan i Martin i fynd â chi drwy ganlyniadau y lefel lleol.
Diolch yn fawr iawn, Llio.

Yng Ngwynedd, roedd bron i ddau ym mhob tri o'r boblogaeth tair oed neu'n hŷn yn gallu siarad Cymraeg, a thros hanner o'r boblogaeth yn gallu siarad Cymraeg yn Ynys Môn. Roedd y ganran ar ei hisaf yn ne-ddwyrain Cymru, ym Mlaenau Gwent a Chasnewydd yn benodol. Ym Mlaenau Gwent, roedd 6.2 y cant o'r bobl tair oed neu'n hŷn yn gallu siarad Cymraeg, a 7.5 y cant yng Nghasnewydd. Ond sut mae hyn wedi newid ers 2011? Rhwng 2011 a 2021, gostyngodd canran y bobl tair oed neu'n hŷn sy'n gallu siarad Cymraeg ym mhob sir yng Nghymru ar wahân i rai siroedd yn ne-ddwyrain Cymru, sef Caerdydd, Bro Morgannwg, Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful. Dyma'r siroedd sydd wedi lliwio'n las fan hyn. Yng Nghaerdydd oedd y cynnydd mwyaf yn y ganran, gan gynyddu o 11.1 y cant yn 2011 i 12.2 y cant yn 2021, sydd yn gynnydd o 1.1 pwynt canran neu'n oddeutu 6,000 yn fwy o bobl yn gallu siarad Cymraeg yng Nghaerdydd. Yn Sir Gaerfyrddin oedd y gostyngiad mwyaf yn y ganran am yr ail gyfrifiad yn olynol, gan ostwng o 43.9 y cant yn 2011 i 39.9 y cant yn 2021, a mae hyn yn ostyngiad o 4.1 pwynt canran. Wrth edrych yn ôl ychydig bach ymhellach na hynny, nôl yn 2001, roedd dros hanner poblogaeth Sir Gaerfyrddin yn gallu siarad Cymraeg, mae'r ganran bellach dan 40 y cant. Mae'r gostyngiad yn Sir Gaerfyrddin bron dwywaith gymaint na'r gostyngiad mewn unrhyw sir, sir arall, sef um, gostyngiad o 2.1 pwynt canran um, sydd i weld yn Sir Ddinbych, Powys a Sir Benfro. Ethon ni sôn reit a ddechrau'r cyflwyniad hwn am sut oedd y gallu i siarad Cymraeg wedi newid rhwng 2001 a 2011 yn ôl sir pan oedd y gostyngiadau mwyaf i'w gweld yn y siroedd oedd â'r canrannau ucha o bobl sy'n gallu siarad Cymraeg. Mae'r newidiadau yn ôl sir y tro hwn felly ychydig yn wahanol i ddeg mlynedd yn ôl ac eithrio ar gyfer Sir Gaerfyrddin. Wrth edrych felly ar ganran y siaradwyr Cymraeg yn ôl oedran a sir, rydym yn gweld bod canran y plant a phobl ifanc tair i bymthag oed um, sydd wedi nodi bod yn gallu siarad Cymraeg wedi gostwng ym mhob sir. Felly does na ddim ardal fan hyn sydd wedi cael ei lliwio'n las. Um, Noder fan hyn fod y grwpiau ar gyfer newid yn y ganran ychydig yn wahanol fan hyn ag yn y sleid blaenorol gan ein bod ni'n canolbwyntio'n benodol ar blant a phobl ifanc tair i bymtheg oed. Fodd bynnag, roedd y gostyngiad sydd i'w weld fan hyn yn tueddu i fod yn fwy amlwg mewn ardaloedd lle mae dwysedd siaradwyr Cymraeg yn is, ardaloedd fel Blaenau Gwent, Casnewydd a Thor Faen, felly yr ardaloedd sydd wedi lliwio yn y brown fwya' tywyll fan hyn. Mae'r rhain hefyd yn ardaloedd lle 'da ni'n gwybod mae 'na nifer is o blant mewn addysg cyfrwng Cymraeg. Be welwn ni fan hyn felly ydy'r un siart y welwn ni gyna gan llio, um, oedd yn edrych ar Gymru gyfan, ond mae'r rhain yn benodol ar gyfer Casnewydd, Torfaen a Blaenau Gwent. gan edrych ar y ganran sy'n gallu siarad Cymraeg yn ôl blwyddyn oedran unigol. Felly mae'r gwahaniaethau rhwng 2011 a 2021 yn amlwg iawn fan hyn ar gyfer plant a phobl ifanc. Er enghraifft, os edrychwn ni ar flaenau Gwent, os edrychwn ni ar, ar y siart fan hyn, mae canran y plant tair i bymtheg oed yn nodwyd eu bod yn gallu siarad Cymraeg wedi gostwng o 30.8 y cant yn 2011 i 18.3 y cant yn 2021, a mae hyn yn ostyngiad o ddeuddeg pwynt pump pwynt canran rhwng 2011 a 2021. Mae'n bosib mai effaith y pandemig a welwn ni fan hyn, gan ystyried bod cyfran uchel iawn o blant sydd mewn addysg cyfrwng Cymraeg yn yr ardaloedd hyn yn dod o gartrefi di-Gymraeg. Mae'n bosib, felly, bod pandemig, bod y pandemig wedi effeithio ar sgiliau Cymraeg plant a phobl ifanc ac neu wedi effeithio ar asesiad rhieni neu, neu gwarcheidwad o sgiliau Cymraeg eu plant. Dyma edrych ar dair sir ar y pegwr arall, sef Ynys Môn, Gwynedd, a Sir Gyffyrddin. Dyma rai o'r siroedd oedd â'r canrannau uchaf o bobl tair oed neu'n hŷn yn gallu siarad Cymraeg yn 2021. Beth sy'n amlwg fan hyn ydy bod data 2011 a 2021 yn weddol gyson ar gyfer plant a phobl ifanc yn Ynys Môn, yng Ngwynedd, ag yn Sir Gyferddin, felly nid oes haul pandemig amlwg i'w weld fan hyn. Ym mhob achos, mae'r canrannau yn 2021 fymryn yn is na'r canrannau yn 2011 ar gyfer plant a phobl ifanc oedran ysgol. Os ydych chi'n edrych fan hyn, mae'r llinellau glas tywyll yn dueddol o fod mymryn yn is na'r, na'r llinellau glas golau ar gyfer plant a phobl ifanc. Beth sy'n fwy amlwg yn y siartiau hyn ydy yym y gostyngiadau yn y ganran o bobl hŷn sydd yn gallu siarad Cymraeg. Mae hyn i'w weld yn amlwg iawn yn Sir Gaerfyrddin. Felly os edrychwn ni fan hyn, mae data 2021, sefyll llinell las dywyll, yn dipyn yn is na'r, na'r data ar gyfer 2011 yn y glas golau. Wrth gymharu data 2011 efo data 2021 ar gyfer Sir Gaerfyrddin yn benodol, Mi ydan ni'n gweld bod 8.7 pwynt canran yn llai o bobl 65 oed neu'n hŷn yn gallu siarad Cymraeg yno yn 2021 nag yn 2011. Mae'r gostyngiad hwn yn yn sylweddol fwy nag unrhyw ostyngiad yn y siroedd eraill. Un peth i nodi fan hyn ydy, um, bod y gostyngiadau da ni wedi weld yn gallu'r boblogaeth i siarad Cymraeg ar gyfer pobl oedran prifysgol yng Ngwynedd, felly mae gennym ni ostyngiad fan hyn, um, a mae hwnna yn bennaf oherwydd Prifysgol Bangor, felly lle mae sawl person yn symud i Wynedd i astudio ym Mhrifysgol Bangor, felly dyna sydd tu ôl y gostyngiad a dydyn ni'n gweld yn benodol yn fan hyn ar gyfer pobl oedran prifysgol. Mae'r data sydd wedi cyhoeddi heddiw hefyd yn caniatáu i ni edrych ar sut mae gallu yn y Gymraeg yn amrywio o fewn siroedd yn ôl ardaloedd bychan. Mae yna ddiddordeb mawr yn ein cymunedau Cymraeg ni a sut mae rhain wedi newid dros amser. Felly mae'r map hwn yn dangos canran y bobl tair oed neu'n hŷn sy'n gallu siarad Cymraeg yn ôl ardal fach. Mae'r ardaloedd a'r canrannau uchaf i'w gweld yn las tywyll, fan hyn, a'r ardaloedd a'r canrannau isaf i'w gweld yn, yn las golau. Roedd canran y bobl tair oed neu'n hŷn sy'n gallu siarad Cymraeg yn amrywio o 86.3 y cant mewn ardal yng Nghaernarfon, Ngwynedd, i 3.8 y cant mewn ardal yng Nglynebwy, Blaenau Gwent. Mae diddordeb yn benodol yn nifer yr ardaloedd lle mae mwy na hanner o'r boblogaeth yn gallu siarad Cymraeg. Mae nifer yr ardaloedd hyn wedi gostwng ers 2010, o 9 y cant o'r holl ardaloedd bychan yn 2011 i lawr i 7 y cant yn 2021. Mae yna ddiddordeb hefyd yn y maes cynllunio ieithyddol yn y trothwy o fwy na 70 y cant o'r boblogaeth yn gallu siarad Cymraeg. Prin iawn ydy nifer yr ardaloedd hynny, ond mae nifer yr ardaloedd hyn wedi aros yn weddol gyson ym rhwng 2011 a 2021, gan ostwng mymryn o 3 y cant o'r holl ardaloedd bychain yn 2011 i ddau y cant yn 2021. Mae pob un o'r ardaloedd bychan hyn, sydd yn y lliw glas fwy tywyll, um, i'w gweld yng Ngwynedd neu yn Ynys Môn. Mae'r map hwn yn debyg iawn i'r map um, ddangosodd llion i gynnau, oedd yn edrych ar y newid yn y ganran yn ôl sir, ond mae'r map hwn yn dangos sut mae'r ganran yn yr ardaloedd bychan hyn wedi newid rhwng 2011 a 2021. Mae'r ardaloedd sydd wedi gweld gostyngiad wedi lliwio'n frown, a'r ardaloedd sydd wedi gweld cynnydd wedi lliwio'n las. Mae'r gostyngiadau mwyaf i'w gweld o gwmpas ardal Cwm Aman, Sir Gaerfyrddin, a'r cynnydd mwyaf i'w gweld yn ardal Treganna, Caerdydd, sydd ddim yn amlwg iawn ar y map yma. Ond be allwn ni weld o'r map hwn ydy, bod newid yng nghanran y boblogaeth yn gallu siarad Cymraeg wedi amrywio hyd yn oed o fewn siroedd. Felly, yng Nghaerdydd, y sir a welodd y cynnydd fwyaf yng nghanran y siaradwyr Cymraeg, mae rhai ardaloedd bach wedi gweld cynnydd o 9.2 pwynt canran yng ngallu'r boblogaeth tair oed neu'n hŷn i siarad Cymraeg, tra mae yna ardaloedd eraill yng Nghaerdydd wedi gweld gostyngiad o 4.5 pwynt canran yn ystod yr un cyfnod. Yn Sir Gaerfyrddin, Y sir a welodd y gostyngiad fwyaf yng nghanran y siaradwyr Cymraeg, mae rhai ardaloedd bach wedi gweld cynnydd o 4.7 pwynt canran yng ngallu'r boblogaeth tair oed neu'n hŷn i siarad Cymraeg, tra mae rhai ardaloedd eraill wedi gweld gostyngiad o 11.8 pwynt canran yn yr un cyfnod, felly mae yna ddipyn o amrywiaeth o fewn ein siroedd ni. Mae ein gwefan map Data Cymru yn eich caniatáu i chi edrych ar y data hyn mewn rhagor o fanylder a mi fydda i'n sôn ar ddiwedd y cyflwyniad am sut allwch chi ddod o hyd i'r holl ddata sydd wedi'u cyflwyno i chi heddiw 'ma. Yym, mae'r canfyddiadau hyd yn hyn wedi canolbwyntio ar allu i siarad Cymraeg, ond mae'r cyfrifiad hefyd yn casglu gwybodaeth am allu pobl i ddeall Cymraeg llafar, darllen Cymraeg ac i ysgrifennu'n Gymraeg. Gwelodd canran y bobl sy'n gallu siarad, darllen ac ysgrifennu, felly'r tri sgil efo'i gilydd, y rhain sydd fan hyn, um, gwelodd ostyngiad sylweddol llai nag a welwyd ar gyfer y ganran o bobl tair oed neu hun sy'n gallu siarad Cymraeg, sef fan hyn, a dyma dan ni 'di bod yn ei drafod hyd yn hyn. Felly, yn 2011 oedd y ganran yn 14.6 y cant ar gyfer siarad allan ac ysgrifennu, erbyn 2021 mi welon ni ostyngiad o un, i lawr i 14.2 y cant yn 2021. Um, mi, hefyd, mi nododd 5.2 y cant o'r boblogaeth tair oed neu'n hun i fod yn gallu deall Cymraeg llafar yn unig. ar waelod y siart fan hyn. Felly be ydy rhain? Ydy pobl sydd wedi nodi bod nhw'n gallu deall Cymraeg llafar yn unig, ond ddim yn gallu siarad y iaith, darllen yn iaith, na chwaith ysgrifennu'n Gymraeg. Felly mae'r nifer fan hyn yn 921 oddeutu 157,000, felly 157,000 o bobl yn nodi bod nhw'n gallu deall Cymraeg llafar yn, yn, yn unig a ddim byd arall. Mae hwn fymryn yn lleia, uh, yn fymryn lleia'n is na'r 5.3 y cant gwelwn ni 2011. Be dan ni'n ei weld hefyd ar dop y siart ydy um, bod bron i dri chwarter o'r boblogaeth heb unrhyw sgiliau Cymraeg yn 2021, sydd yn gynnydd o'r 73.3 y cant welon ni nôl yn 2011. Felly dyma gyfle ni edrych ar y data eraill sydd wedi cyhoeddio gyfrifiad 2021 hyd yn hyn er mwyn gallu rhoi canlyniadau am hyn am y Gymraeg yn eu cyd-destun. Felly mae'r map hwn yn dangos i ni sut mae poblogaeth Cymru yn gyffredinol wedi newid rhwng 2011 a 2021 yn ôl sir. Um, amcangyfrifir bod y boblogaeth breswyl arferol yng Nghymru wedi cynyddu tua 1.4 y cant rhwng cyfrifiad 2011 a chyfrifiad 2021. Mae hyn gyfystyr â 44,000 yn fwy o bobl yn ystod y cyfnod. Da ni'n gwybod yn ystod y cyfnod hyn mi oedd 'na fwy o farwolaethau na genedigaethau yng Nghymru rhwng 2011 a 2021, felly mae'r twf da ni wedi gweld yn y boblogaeth ers 2011 yn deillio felly o fudo net positif i fewn i Gymru yym a ma' hynny tua 55,000 yn fwy o o breswylwyr arferol yn ystod y cyfnod hwnnw. Yym, yr awdurdodau lleol oedd â'r cyfraddau uchaf o dwf yn y boblogaeth ers 2011, mi oedd rhain yn ne-ddwyrain Cymru fan hyn, yym, wedi lleoli ar hyd coridor yr M4, hynny ydi Casnewydd, Caerdydd a Phen-y-bont ar Ogwr. Yng Nghasnewydd roedd y boblogaeth wedi tyfu 9.5 y cant rhwng 2011 a 2021, llawer yn uwch na'r twf a welon ni ar lefel Cymru gyfan, sef 1.4 y cant. Yym, Mae'n werth nodi hefyd, roedd gan sawl awdurdod lleol boblogaethau boblogaethau is yn 2021 nac yn 2011. Um, roedd y cyfraddau mwyaf yn lleihad y boblogaeth ers 2011 yng Ngheredigion, Blaenau Gwent a Gwynedd, a dyma'r siroedd sydd wedi cael eu lliwio yn frown yn y map hyn. Yng Ngheredigion, bu gostyngiad yn y boblogaeth o 5.8 y cant dros ddegawd. Yn bwysig nodi, eto, fel o'n i sôn gynnau, um, Gall newid yn y boblogaeth mewn rhai ardaloedd adlewyrchu'r ffordd y gwnaeth pandemig Covid 19 effeithio ar breswylfa arferol pobl a ddewiswyd ar ddiwrnod y cyfrifiad. Mae'n bosib bod y newidiadau hyn yn rhai dros dro, ond 'da ni ddim yn gwybod, mae'n bosib hefyd bod rhai o'r newidiadau hyn yn fwy hirdymor i rai pobl. Um, beth sydd gennym ni fan hyn ydy data o gyfrifiad 2021 am wlad enedigol. Lle mae'r map hwn yn dangos canran y preswylwyr a anwyd y tu allan i Gymru yn ôl awdurdod lleol yng nghyfrifiad 2021. Yn 2021, ancam gyfrifwyd bod 29.1 y cant o breswylwyr arferol wedi geni y tu allan i Gymru, felly ddim yn bell o draean o boblogaeth Cymru wedi geni tu allan i Gymru. Mi oedd hwn yn amrywio rhwng deuddeg y cant ymlaen â Gwent i 53 y cant ym Mhowys. Allwn ni weld yn y map hwn y canrannau uwch mewn rhai o'r siroedd sydd yn agos i, glaw, i, i glawdd offa, llefydd fel Powys a Sir y Fflint. Ddim yn annisgwyl felly, dwi'n siŵr, gan feddwl am y bydd cyfran o'r boblogaeth yn yr ardaloedd hynny wedi geni mewn ysbytai dros y ffin. Cafodd data am ethnigrwydd, hunaniaeth genedlaethol, prif iaith a chrefydd eu cyhoeddi ddiwedd mis Tachwedd. Mae'r siart hwn felly yn dangos canlyniadau ar gyfer hunaniaeth genedlaethol yn benodol a sut mae hynny wedi newid ers 2011. Um, dewisiodd 55.2 y cant o'r boblogaeth yng Nghymru hunaniaeth Gymreig yn unig yn 2021, i lawr ar 57.5 y cant yn 2011. Fe wnaeth 8.1 y cant o'r boblogaeth yng Nghymru ddewis hunaniaeth Gymreig a Phrydeinig, i fyny o 7.1 y cant yn 2011. Cafodd data am brif iaith hefyd ei gyhoeddi ochr yn ochr â'r data hwn. Er na ofynnwyd y cwestiwn am allu yn y Gymraeg yn Lloegr, mae'r cyfrifiad yn rhoi gwybod i ni faint o bobl yn Lloegr oedd yn ystyried y Gymraeg yn brif iaith iddyn nhw. Yy felly yn 2021, dywedodd oddeutu 7,000 o bobl yn Lloegr, sydd yn llai na 0.1 y cant o boblogaeth Lloegr, mai Cymraeg oedd eu prif iaith nhw. Mae hyn yn ostyngiad o'r 8,200 welon ni nôl yn 2011. Yn bwysig yn nodi, wrth gwrs, i bod hi'n debyg nad yw hyn wedi cofnodi pawb yn Lloegr sy'n gallu siarad Cymraeg, dim ond y rhai hynny oedd yn ystyried mai'r Gymraeg oedd eu prif iaith nhw a dim Saesneg. Felly, cyn i mi grynhoi ychydig o'r prif ganfyddiadau o'n cyflwyniad ni heddiw, dyma gyfle i ni edrych ar beth mae ffynonellau eraill o ddata yn ei dweud wrthyn ni am y Gymraeg. Um, beth sydd gennym ni fan hyn ydy data o arolwg blynyddol ar boblogaeth y Swyddfa Ystadegau Gwladol, felly'r Annual Population Survey um, gan yr ONS, a mi oedd hwnnw yn amcangyfrif oedd bron i 900,000 o bobl tair oed neu'n hŷn yn gallu siarad Cymraeg yym yn Ebrill... rhwng Ebrill 2020 a mis Mawrth 2021. Mae hyn yn gyfystyr â 29.2 y cant o'r boblogaeth, sy'n sylweddol uwch na na'r data sydd wedi cael ei gyhoeddi bore 'ma o'r cyfrifiad. Felly be dan ni'n wybod ydy bod y ffigwr o'r arolwg blynyddol o'r boblogaeth yym dros 361,000 yn uwch na'r nifer yn cyfrifiad 2021, neu'n dros 11 pwynt canran yn uwch na chyfrifiad 2021. Wrth i amcangyfrifon yr arolwg blynyddol ar boblogaeth gynyddu rhwng 2011 a 2021, mae'r amcangyfr... mae'r cyfrifiad ar y llaw arall yn amcangy- amcangyfrif bod nifer a chanran y bobl tair oed neu'n hŷn sy'n gallu siarad Cymraeg wedi gostwng yn ystod yr un cyfnod. Rydym yn gwybod bod arolwg blynyddol o'r boblogaeth wedi rhoi amcangyfrifon sylweddol yn uwch i ni yn y gorffennol o gymharu â'r cyfrifiad, mi allwn ni weld fan hyn sut mae'r arolwg yn cymharu hefo cyfrifiad 2011 ar gyfer cyfrifiad 2001. Um, rydym wedi cynnig rhai rhesymau posib dros hyn yn y gorffennol, gan gynnwys gwahaniaethau yn y ffordd mae'r ologon yn cael eu cynnal, um, ond nid ydym yn gwybod yn union pam bod cymaint o wahaniaethau rhwng y ddau um, ffynonell ddata. Ond mae bwysig nodi hefyd, mae dyma di'r tro cyntaf i'r cyfrifiad ddangos gostyngiad ac i'r arolwg ddangos cynnydd yn ystod yr un cyfnod. Rydym yn bwriadu gweithio hefo'r Swyddfa Ystadegau Gwladol sy'n gyfrifol am yr arolwg blynyddol ar boblogaeth a'r cyfrifiad yma yng Nghymru i ddeall y gwahaniaethau hyn yn well dros y misoedd nesaf. Ffynonell arall o ddata sydd ar gael i ni sy'n cynnig amcangyfrif arall o allu'r boblogaeth yn y Gymraeg ydy'r Arolwg Cenedlaethol Cymru. Mae ein Harolwg Cenedlaethol Cymru yn dangos patrwm debyg i'r hyn welon ni ar gyfer yr arolwg blynyddol ar boblogaeth, a dyma sydd fan hyn. Yn bwysig nodi bod arolwg cenedlaethol Cymru yn cwmpasu oedolion 16 mlwydd oed neu'n hŷn fel arfer, felly nid oes gwybodaeth ar gael yn benodol am blant a phobl ifanc o'r arolwg cenedlaethol. Mae canran yr oedolion un ar bymthag oed neu'n hŷn sy'n ystyried eu hunain yn rhugl, felly rhai glas tywyll fan hyn, um, wedi aros yn weddol gyson dros y ddegawd dwytha, fel allwch chi weld yn y siart, ar oddeutu 11 y cant. Fodd bynnag, mae canran yr oedolion 16 oed neu'n hŷn sydd yn ystyried eu bod yn gallu siarad Cymraeg, ond ddim yn rhugl, felly y rhain i gyd, wedi cynyddu'n sylweddol dros yr un cyfnod, gan godi o 14 y cant ym mis Ebrill 2012 i fis Mawrth 2013 i 19 y cant erbyn mis Ebrill 2021 i fis Mawrth 2022. Noder yn sydyn y gostyngiad welwn ni fan hyn yn ystod um, mis Ebrill 2019 i fis Mawrth 2020. Mae'n debyg mae cynnal yr arolwg defnydd iaith oedd y rheswm am hyn, um, efo pobl yn llai tebygol o nodi bod yn gallu siarad Cymraeg yn ystod y cyfnod hwn o'i gymaru efo'r blynyddoedd cynt a'r blynyddoedd wedyn. Felly dyma'r flwyddyn wnaethon ni benderfynu um, cynnal arolwg defnydd iaith er mwyn deall yn well um, defnydd siaradwyr Cymraeg o'r iaith. Mae 'na ffynonellau eraill o ddata ar gael i ni hefyd, sy'n rhoi gwybod am... sy'n rhoi gwybod i ni am y Gymraeg, petha fel yr arolwg defnydd iaith dwi newydd sôn amdano fo, yym a ma' hwnna'n rhoi gwybod i ni yym sut ma' siaradwyr Cymraeg yn defnyddio'r iaith, pa mor aml maen nhw'n defnyddio'r e- iaith ac efo pwy. Dwi wedi cyfeirio'n gynharach hefyd at ddata ysgolion. Mae'r data hwnnw yn deud wrthyn ni faint o blant sydd yn astudio'r Gymraeg fel iaith gyntaf yn yr ysgol, er enghraifft. Dwi'n siŵr bydd rhai ohonoch chi bellach yn ysu i gael eich gafael ar y data diweddaraf hyn am y Gymraeg, felly dyma grynodeb o'r hyn sydd wedi gyhoeddi heddiw a sut i ddod o hyd iddo. Felly dyma grynodeb o'r ystod eang o bethau sydd wedi cyhoeddi heddiw gennym ni yn y Llywodraeth, Llywodraeth Cymru a gan ein cydweithwyr yn y Swyddfa Ystadegau Gwladol. Er mwyn gweld dadansoddiad cynhwysfawr o'r data, ewch i'n gwefan ni er mwyn edrych ar ein bwletinau ystadegol ni. Er mwyn gweld yr ystod gyfan o ddata sydd ar gael, ewch draw i wefan y Swyddfa Ystadegau Gwladol, yr ONS. Os ydych chi am edrych ar y data ardaloedd bychan, oeddwn ni'n edrych arnyn nhw gynnau, um, ewch i um, Map Data Cymru neu Data Map Wales, mi fydd y data ar gael i chi fanna i edrych arno fo yn, yn eich amser eich hun. Um, Mae'r sleid hwn yn cynnwys dolenni, a byddwn ni'n cyhoeddi copi o'r sleidiau hyn maes o law ar ein gwefan, felly fyddwch chi'n gallu edrych ar rhain yn eich pwysau eich hun. Felly, i gloi yn sydyn, dyma nodi ychydig o bethau fydd ar gael flwyddyn nesaf o ran um, y, y Gymraeg yng Nghymru 2021. Mi fydd yna wybodaeth ar gael am sut mae'r Gymraeg wedi throsglwyddo o un genhedlaeth i'r llall ar yr aelwyd. Mi fydd hefyd gwybodaeth ar gael yn edrych ar allu yn y Gymraeg yn ôl nodweddion eraill, pethau fel cefndir ethnig, A mi fydd dearyddiaethau gwahanol hefyd ar gael um, ar gyfer gallu yn y Gymraeg, gan gynnwys dearyddiaethau gweinyddol, lle pethau fel wardiau ac etholaethau. A mae bosib bydd yr ardaloedd yma'n rhai, yn rhai fwy cyfarwydd i bobl nag, nag ardaloedd ystadegol. Um, fydd rhain ar gael o flwyddyn nesaf ar wefan ar Llywodraeth a'r Swyddfa Ystadegau Gwladol. Mae rhagor o wybodaeth ar gael am gynlluniau cyhoeddi data cyfrifiad 2021 y Swyddfa Ystadegau Gwladol ar ei gwefan nhw, a mae yna ddolen ar y sleid blaenorol. Felly, dwi'n gwerthfawrogi'n bod ni wedi bod trwy lot fawr o ddata heddiw 'ma yn ymwneud â'r Gymraeg, felly dyma gyfle i ni grynhoi'r prif ganfyddiadau ar ar ddiwedd y sesiwn. Felly, mae canran a nifer y siaradwyr Cymraeg wedi gostwng ers 2011 yn ôl y cyfrifiad i lawr i 538,000 o bobl, neu dros un o bob chwe pherson. Y ganran yn 2021, sef 17.8 y cant, ydy'r isaf a gofnodwyd erioed mewn cyfrifiad. Mae'r gostyngiad hwnnw yn bennaf oherwydd bod llai o blant a phobl ifanc yn dweud eu bod yn gallu siarad Cymraeg yn 2021 nag oedd yn 2011. Ond mi fu cynnydd yn y ganran yn gallu siarad Cymraeg ar gyfer oedolion ifanc, ar gyfer y bobl 16 i 19 a phobl i gen i 44 oed. Mae canran y siaradwyr Cymraeg 'di disgyn ym mhob awdurdod lleol yng Nghymru ers 2001, 2011 ac eithrio Caerdydd ac awdurdodau lleol cyfagos, sef Bro Morgannwg, Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful. Fel i mi sôn gyna, mae'n bosib bod pandemig Covid 19 wedi effeithio ar allu plant a phobl ifanc i siarad Cymraeg yn arbennig, yn enwedig mewn ardaloedd hynny lle mae llai o siaradwyr Cymraeg. Nid ydym yn gwybod a yw'r effaith bosib hon yn un tymor byr neu'n un tymor hir. Felly, dyna ni am y tro. Um, dwi am drosglwyddo'r awena yn ôl i Jeremy, gan roi cyfle i chi ofyn eich cwestiynau uh, i ni. Felly, diolch yn fawr iawn.
Diolch i ti, Martin. Diolch i ti, Llio, hefyd. Um, fel cadeirydd, na i ofyn y cwestiwn cyntaf. Oeddet ti sôn, Martin, bod yna ddata chwanegol yn mynd i ddod allan. Os gyda ni amcan o pryd yn union mae hwn yn dod mas, neu dydyn ni ddim yn gwybod hwnna eto? Um, mi fydd rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan yr ONS fel mae'r ma um, cynlluniau wedi cael eu cadarnhau, felly gobeithio yn weddol fuan y flwyddyn nesaf mi fydd yna um, ddata chwanegol ar gael i ni i fod yn pori drosto fo. Ocê, diolch yn fawr, edrych ymlaen at hynny. Digonedd o gwestiynau wedi dod i law gan y 300 ohonoch chi sydd yn gwylio'n fyw. Fe fydd recordiad o'r sesiwn hon yn cael ei rhoi i roi ar ein gwefan YouTube ni fel Llywodraeth. Um, ac o ran ymateb polisi ac ymateb gweinidogol, mi fydd, mae hynny ar fi'n cael ei gyhoeddi prynawn yma. Os ydych chi moyn cael copi o'r ymateb hwnnw'n awtomatig a llawer iawn o wybodaeth arall, am beth mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud o ran polisi iaith. Mae modd i chi um, ymrestru ar gyfer ein newydlen newydd, a mae'r ddolen i wneud hynny ar Twitter at Cymraeg. Felly digon hawdd, felly neges yn dod atoch chi os byddwch chi wedi tanysgrifio hwnna. Pnawn yma. Ymlaen i'r cwestiynau a phwysleisio mae derbyn cwestiynau ydyn ni ar yr ystadegau a'r cyfrifiad y pnawn yma, nid ar bolisi. Um, deall bod ychydig o cwestiynau fel ni yn dod mewn a dwi'n deall yn llwyr ond nag ydym ar sesiwn i'w hateb nhw. Um, cyfle i ateb cwestiwn Llio a Martin ynglyn â chanran neu nifer o bobl sydd wedi cael eu geni yng Nghymru a faint o reini sydd yn siarad Cymraeg. Dyw hwnna ddim mas, na di? Pryd, pryd ni'n debygol o allu ateb hwnna? Na, felly yr hyn sydd wedi cael ei gyhoeddi heddiw ydy gwybodaeth am allu yn y Gymraeg yn ôl oedran. Yym felly mi fydd pob set data arall sy'n edrych ar gallu yn y Gymraeg yn ôl nodweddion eraill, gan gynnwys gwlad enedigol a yym cefndir ethnig fel dwi wedi sôn am yym eisoes, mi fydd y data hwnnw ar gael yn fuan flwyddyn nesaf. Felly dim cynlluniau, dim dyddiadau pendant ar hyn o bryd, ond dydy o ddim ar gael ar hyn o bryd, ond mi fydd o ar gael yym maes o law. Ac ella un peth sy'n werth nodi ydy, da ni'n gwybod o'r cyfrifiad dwytha bod y pobl sydd wedi geni tu allan i Gymru llawer yn llai tebygol o fod yn gallu siarad Cymraeg na rheiny sydd wedi geni yng Nghymru.
Alla i ofyn cwestiwn um, hollol syml. Pam nag yw'r holl ddata yma a'r dadansoddiadau yn gallu cael eu cyhoeddi ar yr un pryd?
Wel, fel allwch chi gyd dychmygu, mae yna ystod eang o ddata ar gael i'r, i'r cyfrifiad. Mae'n ffynonell um, gwerthfawr iawn o ddata ar gael i ni, felly mae uh, Swyddfa Ystadegau Gladol sy'n gyfrifol am y cyfrifiad yma yng Nghymru ac yn Lloegr um, yn yn gwneud siŵr bod nhw'n yn rhyddhau y data fesul pwnc, felly yn eisoes da ni wedi gweld data ar y boblogaeth, yym cyn-filwyr, y lluoedd arfog, e- ethnigrwydd, hunaniaeth genedlaethol, crefydd a a iaith ac yma ŵan y Gymraeg. Felly be ma'r yy Swyddfa Ystadegau Gwladol yn ei gynllunio ydy mi fydd gweddill y data yn ôl pwnc yn dod allan erbyn cychwyn mis Ionawr a mi fydd heina yn data jyst ar pennau hunan yn y pwnc yna, felly mae'r Gymraeg yn cael ei gyhoeddi ar ei phen ei hun. Nesa, mi fyddwn ni'n edrych ar... mi fydd 'na gyhoeddiad dwi'n meddwl yym yn gyn- yy hwyrach yn yr wythnos am y farchnad lafur a thrafnidiaeth. Unwaith fydd y pynciau yna i gyd allan erbyn diwedd Ionawr, mi fyddwn ni wedyn yn gallu cyhoeddi y cwbl, y y gweddill y data sydd yn edrych ar un nodwedd yn erbyn y llall, felly er enghraifft y Gymraeg yn erbyn yym Gwlad Geni. Deall, deall Linda, diolch yn fawr i ti. Yym a sôn am wlad geni, mae 'na dipyn o sylw wedi cael ei roi i'r Gymraeg tu allan i Gymru yn y cyfryngau dros yr wythnos diwetha'. Doedd y ffigurau hynny ddim yn rhan o'r release yma. Yym be galle ge- gallech chi Llio a Martin i ddweud am am hynny a a beth yw'r pethau mae rhaid ni fod yn garcus amdanyn nhw o ran dehongli fel mae hwnna 'di dod mas? Yym ie, so fel i fel i fi sôn gynna, yym mi gyhoeddodd yr ONS data wythnos diwethaf oedd yn deutha ni faint o bobl yn Lloegr oedd yn ystyried Cymraeg yn brif iaith iddyn nhw, yn hytrach na Saesneg, a mi dan ni wedi gweld bod hwnna oddeutu 7,000, yym a wedi gweld gostyngiad bach e- ers ers 2011, ond fel i fi sôn gynna, dy- ma' hwnna yn debygol iawn o yy o beidio fod yn yn dal pawb sydd yn gallu siarad Cymraeg yn Lloegr, dim ond y rhai hynny sydd wedi mynd allan eu ffordd i ddeud 'na, dim Saesneg, dim mhrif iaith i, Cymraeg'. Felly, tu hwnt i hynny, does ganddon ni ddim lot o ddata am allu pobl i siarad Cymraeg tu hwnt i Gymru. Yym mi... mae'r cwestiwn am yy allu yn y Gymraeg yn y cyfrifiad ond wedi cael ei ofyn yng Nghymru a wedi cael ei ofyn yng Nghymru ers 1891 ond yym ia dim dim data cadarn i ni ar hyn o bryd ar allu yn y Gymraeg tu hwnt i Gymru. Grêt, diolch yn fawr. Yym, cwestiwn ynglyn â data neu neu gartograffi yr ONS a chi, oes map rhyngweithiol ar gael sy'n mynd i ddangos canran siaradwyr Cymraeg fesul ardaloedd bychan? Yr ONS wedi bod yn creu mapiau rhyngweithiol ar gyfer y data ar eu gwefan nhw, ond sy'n mynd ar gyfer y Gymraeg 'di cyhoeddi 'to. F- f- fydd un yn dod? Bydd.
Felly, yym fel o'n i'n sôn gynna', mi ydan ni yn Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi peth o'r data ar gyfer yr ardaloedd bach ar y gwefan Map Data Cymru ni, a ma' 'na ddolenni fan fan'na, ond os dach chi isio mynd rŵan, e- yym edrychwch ar Map Data Cymru yn eich porwr a ffwrdd â chi. Ond ma'r ONS hefyd yn barod wedi cyhoeddi mapiau o'r cyfrifiad, a be ma'r ONS yn gwneud ydi maen nhw'n yn diweddaru'r mapiau hyn yym yn achlysurol, a dwi ar ddall' bod yym y data am siaradwyr Cymraeg yn mynd i gael ei gyhoeddi yn y mapiau yr ONS dydd Iau, ochr yn ochr efo'r data sy'n mynd i gael ei gyhoeddi ar y farchnad lafur a theithioi'r gwaith. Felly, o dydd Iau ymlaen ar yr ONS, ond ewch i'n gwefan ni rŵan, mae yna'n barod. Diolch yn fawr, allwn ni roi rhyw tweet mas ynglyn â hynny i bobl gael deall hynny. Yym. Mae hwn yn un sy'n cael ei drafod bob tro mae cyfrifiad yn, uh, a'r Gymraeg yn cael uh, sylw. Pa ganran ymatebodd i'r cyfrifiad gan ddefnyddio fersiwn Gymraeg y ffurflen neu'r neu wefan? Ydyn ni'n gwybod hynny to? Da ni ddim yn gwybod hynny eto na, felly, felly dwi'n meddwl fel i chi o sôn yn gynharach, mi o hwn yn gyfrifiad ar-lein yn bennaf, Yym felly yym mi oedd disgwyl i rhan fwyaf o bobl ymateb ar-lein, a mi wnaeth yym dro- yy ddim bell o ddau neu dros dau draean o bobl wneud hynny dwi dwi'n dwi'n meddwl, yym a mi oedd pobl yn gallu gwneud hynny'n Gymraeg neu Saesneg ar-lein neu ar bapur yn Gymraeg neu Saesneg. Felly, dan ni ddim yn gwybod ar hyn o bryd faint o bobl wnaeth ddewis ymateb yym ar-lein yn Gymraeg neu ar bapur yn Gymraeg, ond gobeithio mi ddaw y y wybodaeth yna i law flwyddyn nesa. Ond ella un peth sy'n werth nodi yn sydyn, ma' 'na... mae o'n... ma' 'na gymhlethdodau dwi'n siŵr yn yn edrych yn benodol ar... wrth edrych ar ymatebion ar-lein, achos mae'n bosib bod rhywun wedi pender- wedi penderfynu cychwyn ateb yn Saesneg, 'di trosglwyddo yr holiadur i rywun arall yn y tŷ sy sydd eisiau sydd yn dymuno ateb yn Gymraeg, a maen nhw wedi wedyn 'di newid i'r Gymraeg, a ma' rhywun arall wedyn wedi newid i'r Saesneg. Felly, ie, felly bydd angen yym cymryd gofal wrth ddehongli unrhyw ddata dan ni'n cael flwyddyn nesa, fydd yn deutha ni faint o bobl sy' 'di dewis yym ymateb yn Gymraeg naill ai ar-lein neu ar bapur. Yym oes 'na gyfrifiad yn mynd i fod yn 20, 31? Um, da ni ddim yn gwybod ar hyn o bryd, felly mae'n cydweithwyr ni yn Ysbyddfa Ystadegau Gwladol, yr ONS, um, maen nhw wrthi ar hyn o bryd yn gweithio um, ar um, rhaglen sydd yn mynd i i drawsnewid y ffordd mae ystadegau a mae poblogaeth yn cael eu cyfrifo, a fel rhan o'r gwaith hwnnw, mi fyddan nhw'n rhoi argymhelliad ger bron Llywodraeth y Deyrnas Unedig ar ddyfodol y cyfrifiad, a mi fyddan ni yma'n Llywodraeth Cymru yn parhau i weithio hefo'r ONS i sicrhau bod ein anghenion ni yma yng Nghymru yn cael eu ystyried yn llawn yn yn y gwaith hwnnw, ac yn enwedig felly ar gyfer dyfodol ystadegau ar y Gymraeg. Felly,

yym yn fuan eto, dwi'n teimlo fi 'di bod yn annelwig iawn, ond yn yn fuan flwyddyn nesa, dwi dwi'n gobeitho mi ddaw fwy o yym ddyddiadau cadarn yym ar wefan yr ONS maes o law, ond mi mi fydd yr... yn ôl yr hyn dwi'n ddeall, mi fydd yr holl ddata am y Gymraeg yn ôl nodweddion eraill, felly cefndir ethnig, gwlad enedigol, ac yn y blaen, mi fydd hwnna i gyd ar gael ar unwaith dwi'n meddwl, felly mi... be bynnag yd- ydy'ch maes diddordeb chi, mi fyddwch chi'n gallu mynd yym ac edrych ar hynny, a mi fyddan ni mi fyddan ni hefyd yn yn yn cyhoeddi peth dadansoddiad o'r data hynny maes o law hefyd er mwyn yy cynorth- er mwyn yym cefnogi'r hyn sy'n cael ei gyhoeddi o ran data. Dwi'n gweld a wnaethoch chi sôn Llio a Martin bod 'na ostyngiad 'di bod yn y niferoedd o bobl neu canran y bobl ifanc sy'n siarad Cymraeg tair i 19 mlwydd oed ond oes 'na ostyngiad wedi bod yy yn y yn nifer y boblogaeth sydd yn ifanc hefyd?
Un o'r pethau da ni yn gwybod yn barod o edrych ar ddata cyfrifiad 2021 ydy bod poblogaeth Cymru wedi tyfu yn ystod y ddegawd dwytha, felly 'di 'di cynyddu 1.4 y cant, ond ma' hynny wedi amrywio yn ôl oedran, felly ma' gennon ni, fel o'n i'n sôn gynna', mi g- o'dd 'na yym lai o enedigaetha' yng Nghymru yn ystod y ddegawd dwytha' nag ganddyn ni ni cyn hynny, felly ma' gennon ni gyfran llai o bobl ifanc, yy o blant a phobl ifanc nag o'dd gennym ni ddeg mlynedd yn ôl, a be' sy gennon ni ar y ll- ar y pegwn arall ydi cyfran cynyddol fwy o bobl 65 oed neu'n hŷn, felly mae gennym ni lai o o blant a phobl ifanc, a be mae'r cyfrifiad wedi deutha ni heddiw 'ma hefyd ydy bod cyfran llai o'r bobl yna yn gallu siarad Cymraeg yym yn 2021 o'i gymharu efo 2011.
Mae yna dipyn o gwestiynau yn dod mewn ynglyn ag ymatebion gwahanol ar yr un math o bynciau gan wan- wahanol arolygon. Yym felly cwestiwn syml iawn i ddechrau, yw'r yym yr olwg blynyddol o boblogaeth yn gofyn yy cwestiynau gwahanol i'r cyfrifiad? Yym
oherwydd y ffordd mae'r arolwg blynyddol yn cael ei weinyddu, felly mae'r arolwg blynyddol yym we- yn bennaf wedi bod yn arolwg wyneb yn wyneb, ond wrth gwrs yn sgil pandemig Covid19, mae hwnnw wedi gorfod newid i fod yn arolwg yym yy dros y ffôn, yym felly dyna sut mae hwnna'n cael ei weinyddu. Mae'r cyfrifiad yn arolwg papur neu'n arolwg ar-lein, felly ma' yym ma' ma' unigolyn y- yn ateb dros dros drostyn nhw eu hunain bryd hynny. Felly ma'r ffordd ma'r cwestiwn yn cael ei ofyn yn mymryn yn wahanol. Felly yn y cyfrifiad ma' 'na un cwestiwn yn gofyn pa un o'r rhain dach chi'n gallu wneud, wedyn mae'n gofyn deall Cymraeg llafar, siarad Cymraeg, darllen Cymraeg a sgrifennu'n Gymraeg, neu ddim un o'r uchod. Lle yn yr arolwg blynyddol o boblogaeth er enghraifft, maen nhw'n gofyn pedwar cwestiwn ar wahân. a sydd yn sydd efo ateb ia neu na, felly maen nhw'n gofyn, wel, ydych chi'n gallu siarad Cymraeg? Ydw, nac ydw. Ydych chi'n gallu dea, uh, deall Cymraeg? Ydw, na, ydw. Felly mae'r ffordd, um, mae'r cwestiwn yn cael ei ofyn mymryn yn wahanol, ond yn y bôn, yr un ydy'r cwestiwn. Um, ond fel fi sôn, mae yna wahaniaethau eraill um, a all fod yn esbonio rhan o'r gwahaniaethau hynny. Er enghraifft, dan ni'n gwybod bod y cyfrifiad yn arolwg statudol, mae'n rhaid i ni gyd wneud o, mi wnaethon ni gyd wneud o lle 'na dwi'n siŵr, a wedyn mae gennych chi rywbeth fel arolwg blynyddol boblogaeth, sydd yn arolwg sydd ddim yn statudol, mae'n bosib bod rhywun yn gofyn i chi, naill ai dros y ffôn neu ar-lein beth bynnag, ydych chi'n gallu siarad Cymraeg, a mae'n bosib fydd unigolyn sydd ella yn llai hyderus neu neu sydd yn gallu yn siarad llai o Gymraeg, ella yn teimlo yn fwy hyderus i ddeud mewn y sefyllfa yna, "o ie, dwi'n gallu siarad mymryn o Gymraeg, felly dwi am ddeud ia ar gyfer hwnnw". Felly mae 'na dipyn o wahaniaethau rhwng y ddau ff- yy y ddau ffynonell, ond dan ni yn sicr eisiau edrych ar hynny yym mewn mwy fanylder, yn enwedig gan bod nhw'n... i'w weld yn yn symud i gyfeiriadau gwahanol yn ystod y y degawd diwethaf. Tu tu allan i.
Mae 'na gwestiwn 'di dod i law ynglŷn â dysgwyr y Gymraeg a a oes ystadegau ar gyfer hynny o'r cyfrifiad? Wel, does dim yn y cyfrifiad, nag oes e? Pa- Pam ddim a beth mae angen i wneud er mwyn cael mwy o ddata mas o'r cyfrifiad? Wel, mae'r cyfrifiad, ia, mae ma' cwestiwn sy'n cael ei ofyn yn y cyfrifiad ydy, fel dwi'n sôn gyna, am am ddeall siarad, darllen a sgwennu yn Gymraeg. Dan ni ddim yn gwahaniaethu, neu 'di cyfrifiad ddim yn gwahaniaethu os ydy rhywun wedi dysgu'r Gymraeg yn yr ysgol neu wedi caffael y iaith yn y yn yr yn yr aelwyd beth bynnag, ma' dan ni jyst yn gofyn ydych chi'n gallu siarad Cymraeg neu peidio, waeth be yym waeth pa ffordd dych chi wedi dysgu'r Gymraeg. Felly dwi'n meddwl ma'r lle un o'r brif fanteision y cyfrifiad, achos mi ydan ni wastad yn deud mae'r cyfrifiad ydy yr brif ffynhonnell am y Gymraeg yma i ni yng Nghymru, a un o'r manteision sydd gan y cyfrifiad ydy Mae, mae'r un cwestiwn i bob pwrpas wedi cael ei ofyn ers 1891, felly mae gennym ni set hir o ddata i edrych arno fo, a sut mae hynny wedi amrywio dros amser ac yn ôl, um, yn ôl oedran ac yn gwahanol lefydd o Gymru. Ond mae hefyd yn galluogi ni, fel ni'n sôn gyna, i edrych ar y Gymraeg mewn, uh, mewn ystod eang o, o bynciau eraill fel ethnigrwydd, um, uh, wrth edrych ar um, pethau fel ailgartrefi ac ati, peth, pynciau um, sydd yn yn denu dipyn o sylw ar hyn o bryd. Felly ma' yn sicr ma' ma' dwi meddwl bod y cyfrif- ma' deg deud bod y cyfrifiad yn yn yn ffynhonnell gyfoethog iawn o ddata i ni, felly mi fyddan ni'n gweithio hefo hefo yn ymchwilwyr ac yym eraill dwi s- dwi siŵr tu hwnt i i Llywodraeth Cymru dros y y misoedd a'r blynyddoedd nesaf i wneud y fwya' o'r data sy gennyn ni. Ie yym d- diolch.
A cwestiwn arall nawr ynglyn â yy gwahanol fath o arolygon yym beth yw'r gwahaniaeth rhwng canran y plant pump i bymtheg mlwydd oed a gofnodwyd yn y cyfrifiad fel siaradwyr Cymraeg ac ystadegau ysgolion ynglyn â faint o blant sy'n derbyn addysg Gymraeg? Felly gwa- cwestiwn ynglyn â'r gwahaniaeth rhwng cyfrifiad ysgol a chyfrifiad y boblogaeth. Ie, yym wel mi ydan ni'n casglu, wnes i sôn gynna chydig bach am ddata ysgolion, felly mae gennym ni gyfrifiad ysgolion, felly yym dim y cyfrifiad o boblogaeth fel sydd gennym ni unwaith bob deg mlynedd, mae gennym ni gyfrifiad ar gyfer ysgolion sy'n digwydd fel arfer bob mis Ionawr, a mae hwnna'n casglu ystod reit eang o wybodaeth am y Gymraeg yn yr ysgol, gan gynnwys a ydy plentyn yn gallu siarad Cymraeg, ydyn nhw'n siarad Cymraeg gartra, ac a ydyn nhw'n dysgu Cymraeg fel iaith gyntaf neu ail iaith yn yn yr hen drefn, ond wrth gwrs ma' ma' hynny yn newid wrth i'r cwricwlwm newid. Yym be ydan ni yn gwybod ydy bod ar hyn o bryd dros un ym mhob pump neu ryw 20 dros 21 y cant o blant 5 i bymthag oed sydd mewn ysgolion cynradd, ysgolion canol ac uwchradd yn astudio'r Gymraeg fel iaith gyntaf. Felly mae hwnnw yym yy dipyn yn uwch nag oedd o ddeng mlynedd yn ôl, sydd oddeutu, dwi'n meddwl, os os dwi'n cofio'n iawn, ryw 11,000 yn fwy yym tro hwn na- nag oedd o deg mlynedd yn ôl. Diolch.
Uh, rhyw bedair pum munud yn ôl gyda ni a'r cwestiynau yn, yn fflio mewn. Uh, cwestiwn ynglyn â chyfrifiad yr Wyddeleg mewn gwirionedd, a pam dyw cyfrifiad, ein cyfrifiad ni ddim yn gofyn am aml der defnydd fel mae'r cyfrifiad yn ei wneud yn Iwerddon? Um, Wrth gwrs, yy yr ONS, y Swyddfa Ystadegau Gwladol, sy'n gyfrifol am gynnal y cyfrifiad yma yng Nghymru a Lloegr, felly y y yr unig gwestiwn gafodd ei ofyn yn yng nghyfri- yn yng nghyf- yng nghyfrifiad 2021 oedd yr un cwestiwn sy 'di cael ei gofyn i ga- gael ei ofyn yn y cyfrifiadau blaenorol, felly gofyn am allu yn y Gymraeg. Yym ma' gennym ni ffynonellau eraill o ddata sydd yn rhoi gwybodaeth i ni am ddefnydd iaith, o'n i'n sôn gynna am yr arolwg defnydd iaith, felly ma' hwnnw'n gallu deutha ni yym pa mor aml mae pobl yn gallu siarad Cymraeg, pa mor rhugl ma' yy ma' pobl yn ystyried eu hunain, efo pwy maen nhw'n defnyddio'r iaith. Felly mae'r arolwg, mi ddudodd yr arolwg Deddf Iaith dwytha wrthyn ni, yr un ddigwyddodd yn yn 2019 yy 2019 i ugian, bod dros hanner yym y siaradwyr Cymraeg yn ystyried eu hunain yn yy fel fel pobl sy'n siarad Cymraeg yym bob dydd.
Ok, a ma' hwn bach yn fwy technegol nawr y cwestiwn nesaf da fi. Beth yw oedran cyfartalog siaradwr Cymraeg yng Nghymru ac yw oedran wedi cynyddu neu wedi ostwng? A Cymru bod yr oedran yna wedi newid os dydy cwymp uh, sylweddol yn yr oedran 3 i 15 mlynedd ddod? Cwestiwn da, da ni ddim yn gwybod yr ateb i hynny ar hyn o bryd, achos di'r wybodaeth ddim wrth law. Un peth mi ydym ni yn gwybod yn gyffredinol ydy bod oedran um, canolrifol neu'r oedran ar gyfartaledd yng Nghymru wedi codi ychydig bach ers 2011, yym a mae o dros 40 dwi'n meddwl, felly mae mae hanner o boblogaeth Cymru yn 40 neu'n hŷn, a wrth gwrs hanner hanner yn llai na hynny, a mi ydan ni o'i gymharu hefo gweddill yy wel hefo Lloegr yn sicr, mae yym Cymru yn wlad hŷn ar gyfartaledd yy na na Lloegr, felly rhywbeth i i ni edrych allan amdano fo flwyddyn nesa o ran oedran cyfar- yym cyfartalog siaradwyr Cymraeg. Iawn, a wedyn mae'r cyfrifiad i fod yn sampl 100 y cant yn dydi? Ydy. Um, achos bod e'n statudol, ond faint o bobl sydd, beth yw sampl yr olwg blynyddol o boblogaeth? Ww, cwestiwn da, lle bod Llio'n gwybod hwn yn well, well na fi, mae'n filoedd dwi'n meddwl, Llio, os eisiau dod fewn.
Yndi, mae o mae o yy yn sylweddol llai, dwi jyst yn cael y rhif mwya cywir i chi ŵan.
A faint mor aml 'y ni'n wneud o? O a faint mor aml 'y ni'n wneud o ar ôl blynyddoedd? Ma' ra- ma' hwnna'n ateb ei hunan yn dydi? Ma'n yndi ma' hwn ma'n digwydd bob chwarter actually so ma' yym ma'r enw bach yn yy gamarweiniol so mae o'n ma'n mae'n cael ei ofyn bob chwarter a wedyn yn rhoi blwyddyn o ddata at ei gilydd er mwyn, achos mae, mae sampl gymaint llai, mae rhaid i chi roi uh, pedwar chwarter efo'i gilydd er mwyn cael blwyddyn o ddata er mwyn gallu ddadansoddi. Um, dwi ddim yn gallu ffeindio'r rhif ar gyfer y sampl uh,
Dim problem. Ar ôl y blynyddol ar y funud. Mi all, mi all, mi all pobl... Mae'r ma wybodaeth ar yn gwefan ni um, ochr yn ochr â'r data dyn ni'n gyhoeddi ar gyfer yr olwg blynyddol ar y boblogaeth, ond um, mae'r sampl yn go fawr, a dwi'n meddwl bod o'n un o arolygon um, cartref mwyaf yr y Deyrnas Unedig, dwi'n meddwl. Yndi, mae o, mae o gwmpas 18,000 o gwmpas y man yna.

A ma' hwnnw'n yn seiliedig yn bennaf ar ddata cyfrifiad, ond ma' 'na yym... ma' angen data trosglwyddo arnon ni cyn bod ni'n gallu diweddaru hwnnw, felly mi mi allwn ni gychwyn rhoid y darlun at ei gilydd o ran lle ydan ni, gan feddwl am am darged y Llywodraeth, ond ma' rhaid disgwyl tan bod data yym am sut ma'r iaith wedi cael ei throsglwyddo ar yr aelwyd arnon ni cyn bod ni'n gallu diweddaru y cwbl yn llawn, a ma' hefyd, mi allwn ni ddiweddaru y y y y data hefo'r yym data boblogaeth ddiweddar hefyd, achos dan ni'n gwybod bod, er bod ni wedi gweld cynnydd yn boblogaeth Cymru dros y ddegawd dwytha, mi ydan ni'n gwybod bod twf yn y boblogaeth yng Nghymru wedi arafu rhyw fymryn i gymaru efo be oedden ni'n meddwl yn digwydd. Felly mi fydd yna lai ar hyn o bryd, mae'n edrych yn debyg, mi fydd yna lai o bobl yn byw yng Nghymru yn 2050 nag oedden ni'n meddwl. Ok wel ma' hwnna'n rywbeth ar gyfer y bwletin nesa chi'n mynd i fod yn ei wneud. A a wedyn ie- ieithoedd eraill Prydain Fawr, ieithoedd eraill cynhenid Prydain Fawr, Gwyddeleg, Gaeleg yr Alban, Manaweg. Yy d- pryd 'y ni'n mynd i glywed am reina? Yym ma' wel ella bod o'n werth nodi bod yym felly yr y Swyddfa Ystadegau Gwladol oedd sy'n gyfrifol am y cyfrifiad yma yng Nghymru ac yn Lloegr, wedyn ma' ma' 'na ma' yr Mae 'na sefydliad arall yn gyfrifol am y cyfrifiad yn yr Alban ac un arall yn gyfrifol am y cyfrifiad yng Ngogledd Iwerddon. Mi ma' yr Alban, mi wnaethon nhw symud eu cyfrifiad nhw nôl flwyddyn, felly mae cyfrifiad nhw wedi digwydd mis Mawrth eleni, felly mae'n rhy fuan iddyn nhw ar hyn o bryd i ryddhau a cyhoeddi unrhyw ddata am eu cyfrifiad nhw, gan gynnwys data am ieithoedd yn fan yna. Mae Gogledd Iwerddon wedi rhyddhau data um, am Gogledd Iwerddon o ran iaith, a mae'n bosib bod rhai ohonoch chi wedi gweld um, rhai o'r canfyddiadau oedd yn ymwneud yn benodol â uh, chrefydd yng Ngogledd Iwerddon um, chydig bach yn ôl. Felly, yeah, mae data ar gael ar gyfer Gogledd Iwerddon, dim cweith ar gyfer um, yr Alban, a mi, mi nath uh, Iwerddon hefyd symud i'w cyfrifiad nhw'n hôl yn ôl blwyddyn hefyd, felly mi fe rai disgwyl chydig bach mwy am ddata um, gweriniaeth Iwerddon hefyd.
Ac o- odi data Gweriniaeth Iwerddon yn cael ei ei briodi gyda data ystadegau Prydain Fawr neu Deyrnas Unedig? Dim ym mod i'n gwybod, ond ma' ma' ch- dwi'n dwi'n dwi'n cymryd bod y ffordd ella ma' ma'r ma'r ma'r data'n cael ei gasglu ac yn y blaen ella ella mymryn yn wahanol rhwng rhwng rhwng y gwan- gwahanol wledydd. Felly dwi ddim yn ymwybodol o o o unrhyw yym ffordd ma'r ma'r ystadegau ma'n cael eu yy dwyn ynghyd efo'i gilydd, ond ma' ia, ma'n bosib bod 'na. Ok, diolch. Dyn ni'n dod i ddiwedd y seminar a a felly jyst isie gofyn un cwestiwn ymarferol. Yym fedri di ddweud yy wrth y gynulleidfa Martin, neu fedri di ddweud Llio, ble mae'r PowerPoint 'ma yn mynd i fynd a beth mae pobl yn gorfod wneud er mwyn wneud eu dadansoddiadau nhw eu hunain? wrth gwrs, hapus i wneud. Felly mi fydd y cyflwyniad hwn ar gael ar ein gwefan ni, felly gwefan y Llywodraeth, llyw.cymru, ac um, felly mi, mi fydd hwn ar gael ochr yn ochr hefo'n bwletin ystadegol ni. Mi da ni hefyd wedi cyhoeddi setiau data um, ar ffurf Excel, mi da ni wedi cyhoeddi data mewn ffyrdd ac ffordd agored ar gwefan Stat Cymru, da ni hefyd wedi um, cyhoeddi ambell, uh, wedi cyhoeddi um, chydig o tweets ar, ar, ar, cyfrif cymdeithasol ni ar ar Twitter, felly fydd modd i chi edrych ar rhain ar ein gwefan ni, a mi fydd 'na ddolenni o fan o fan'na yn syth i wefan yr ONS os dach chi isio edrych ar y data ei hun yym mewn fwy o fanylder a a ac wrth gwrs yn annog pawb i wneud hynny, yym felly mi fydd modd i chi wneud hynny ar ar wefan yym yr ONS, a dan ni hefyd, fel dach chi'n gweld fan hyn, hapus i dderbyn unrhyw yym ohebiaeth neu ymholiadau dros e-bost, a dyma yn y yn blwch post e-bost ni yym ar gyfer unrhyw yym gyfathrebu pellach. Diolch yn fawr iawn i ti. Dyna ni ar ddiwedd y seminar felly. Dyma'r tro cyntaf i ni'n wneud hwn. Mae yna ffurflen adborth i chi i llenwi. Byddwn ni'n uh, ddiolchgar iawn am unrhyw adborth ynglyn â fformat um, a chynnwys ystadegol a beth, beth arall fydde'n ddefnyddiol um, ynglyn â chynlyniadau sy'n dod mas a falle um, rhaglenni ymchwil i, i ni'n i wneud neu adroddiad ymchwil i ni'n i wneud. Fel y dwedes i, mae modd i chi gofrestru neu dan ysgrifio gyfer newyddlen a mae'r ddolen i wneud hynny yn ein ffrwd Twitter. Ond tan hynny,